السلام علیکم دوستو سجنو بھراو وسیب واسیو سونا سی آج تاری خدمت سیف البلوچ صاحب دا ایک کلام گھن کے حاضر تھے ہیں سن سو دوست نال ضرور شیئر کرے سو سیف الصاحب فرمیندن سی کہ ونج ولا سوچ گھن

تیں تے پہرا ہووے گردش وقت دا۔ دل تاں آکھی مگر میݙو آ نہ سڳیں۔ رووݨ اکھیں کوں ہنج دی وی لڳدی ہے چن۔ متاں صدمہ ہنجوں دا پچا نہ سڳیں۔ پہلے کہیں کولوں توں پیار دا پندھ پچھ۔ بار باری ہوندے متاں چا نہ سڳیں۔

بݨ دھئینوں توں جا جا تے دھاں چا ونڄے کوئی جے نہ واݨی دھاں ول توں روسیں تاں نہ تیݙی الفت محبت کوں نفرت دی جے کر چمبڑ ونڄے پاں ول توں روسیں تاں نہ ہووے پابندی تیݙے لبیں تیں میݙا نہ گھنݨ ݙیون نہ ول توں روسیں تاں نہ۔ ونڄ ولا سوچ گھن، ونڄ ولا سوچ گھن۔ پیار دے پندھ کرݨ دا جیکر شوق ہئی پیریں کوں پہلے راہیں دا عادی بݨا۔ پیار دے پندھ کرݨ دا جیکر شوق ہئی پیریں کوں پہلے راہیں دا عادی بݨا۔ تلخیاں شوخیاں کاوڑاں چھوڑ تے۔ اپݨا ساہ سرد آہیں دا عادی بݨا۔ اکھیں تیݙیں ٻہوں خوشیاں ݙٹھیاں ہوسن ہݨ انہیں کوں تباہیں دا عادی بݨا۔ اݙردیاں ݙٹھیں نی پر پھاسدیاں نئیں ݙٹھیاں دل کوں چاڑھیں تے لاہیں دا عادی بݨا۔ ونڄ ولا سوچ گھن ونڄ ولا سوچ گھن۔ عیش و عشرت دا جیکر توں متلاشی ہئیں اے شہیں ہنی صاحب جاگیریں کینے۔ عیش و عشرت دا جیکر توں متلاشی ہئیں اے شہیں ہنی صاحب جاگیریں کینے۔ اے سی کاراں فلائٹیں دے وچ رہونڑیں او تاں لبھسن سڄݨاں امیریں کینے۔ جے توں شہرت دی خاطر اتھاں آ ڳئیں او وی ملسی وزیریں مشیریں کینے اونویں تیکوں فقط شوق ہے پیار دا سٹ سبھے ڳالھیں آ ڳئیں فقیریں کینے ونڄ ولا سوچ گھن ونڄ ولا سوچ گھن۔ کئی ڈینہاں بعد ول تیکوں سوچاں پوون یارو سچ آہدا ہا عشق توں ڈرنا ہا کئی ڈینہاں بعد ول تیکوں سوچاں پوون یارو سچ آہدا ہا عشق توں ڈرنا ہا اے توں ہن سوچ گھن پچھے ایں نہ آکھیں انج جیون کینوں اوہو بڈھ مرنا ہا۔ پیار وچ توݨے سڄݨ ہراوے کہیں توں اکھیندے جو میاں خوداؤں ہرݨا ہا ہک دفعہ تاں ناسیں تار ݙکھ کر ݙیندن آکھیں غلطی کیتی ہم ایں نہ کرݨا ہا ونڄ ولا سوچ گھن ونڄ ولا سوچ گھن اے دلیں دا سودا اے کئی ڳہوں مہندا نئیں ساݙا دل اے کئی سودا بازاری تاں نئیں اے دلیں دا سودا اے کئی ڳہوں مینہہ دا نئیں ساݙا دل اے کوئی سودا بازاری دا نئیں تیݙا دل منھے تاں پیار دی سانجھ رکھ اساں دلیں گھنݨ دے واپاری دا نئیں نہ کہیں کوں اساں گھروں سݙ آندے ہیں اساں کہیں کیتے اݙی کئی ڳاری دا نئیں جݙاں تیکوں میݙا یار لوک آکھسن پچھے ٻدھل ہوسیں خالی یاری دا نئیں۔ ونڄ ولا سوچ گھن ونڄ ولا سوچ گھن۔ پیار دے بونبڑے توں بݨے دا تاں پئیں متاں او نہ ہووے جو ولا بھن ٻہے۔ پیار دے بونبڑے توں بݨے دا تاں پئیں متاں او نہ ہووے جو ولا بھن ٻہے۔ اڄ تاں آہدئیں میݙا کئی فکر وی نہ کر متاں کل کوں ولا میں کنیں ان ٻہے۔ وسوڑکا تھیویں چبی بوتھی کریں ہنجوں شپکا رہوں نی کھتی کھن ٻہیں غیر قسماں سفارش وݙے تݨ لیندن متاں اوکھا تھیویں کہیں دی ول من ٻہیں ونڄ ولا سوچ گھن ونڄ ولا سوچ گھن۔ اے ہاکی یا کرکٹ سنوکر تاں نئیں ایکوں عشق آکھدن چوٹ تے چوٹ ہے۔ اے ہاکی یا کرکٹ سنوکر تاں نئیں اینکوں عشق آکھدن چوٹ تے چوٹ ہے او عاشق الیکشن کوں جت ویندا ہے جیندے واروں سئیں محبوب دا ووٹ ہے توں وی نادان نئیں میں وی اݨ ڄاݨ نئیں توں ݙسا پیار دے وچ ذرا کھوٹ ہے۔ ہیں سانگوں تیکوں ول ول میں اہدا بیٹھاں تیکوں کل پرسوں توݨی ٻئی چھوٹ ہے ونڄ ولا سوچ گھن ونڄ ولا سوچ گھن چٹے کپڑے متاں ݙیکھ تے جانیاں دھوکا کھاویں پیا میں تاں مزدور ہاں چٹے کپڑے متاں ݙیکھ تے جانیاں دھوکا کھاویں پیا میں تاں مزدور ہاں۔ ٻاہروں دی ڈیکوریشن ہے دشمن دے لیوں جے اندر چا پھلوریں تاں رنجو رہاں کل کوں وت نہ آکھیں میکوں ہن چا ڈسا میں جیڑھا کجھ وی ہاں تیکوں منظور رہاں میں تیڈی تگ تے بٹ مار ٻہاں کتھیں میکوں موقع تے آکھیں میں مجبور رہاں ونج ولا سوچ گھن ونج ولا سوچ گھن۔

جی سونا سی سیف البلوچ صاحب دا کلام تاری خدمت اچ پیش کرنے پہ آسے دوستاں نال ضرور شیئر کرے سو ساکو دعائیں اچ یاد رکھے سو اللہ پاک تو کو سارے وسیب کو اپنے حفظ و امان اچ رکھے رب سونے دے حوالے سے